नमस्कार मिथिलाक्षर के अभ्यास में आय मात्रा के अभ्यास के अंतर्गत अनुसार अनुसा- अनुनासिक आ विसर्ग के अभ्यास करब सर्वप्रथम अनुसार देखियौ अनुसार जेना देवनागरी में लगै छै विसर्ग जेना देवनागरी में अनुनासिक जेना देवनागरी में लगै छै तहिना मिथिलाक्षर में सेहो लगतै आ ई लगला से मिथिलाक्षर के कोनो वर्ण में परिवर्तन परिवर्तन जे छै से नहि होइ छै सर्वप्रथम देखियौ फॉर्म में भी अनुसार लगबियो देवनागरी में मिथिलाक्षर में देखियो क बनेलहुँ अनुसार लगा दियो ख में देखियो ख बनेलहुँ अनुसार लगा दियो तहिना अनुनासिक जे छै से च बनाउ आ च में अनुनासिक लगा दियो च बनेलहुँ अनुनासिक लगा दियो तहिना द में देख लियो द बनेलहुँ तो अनुसार अनुनासिक जे छै से जहिना मिथिला देवनागरी में लगे तहिना मिथिलाक्षर में सेहो लगे तहिना विसर्ग जे छै सेहो देवनागरी जकाँ लगे छै विसर्ग लगाबैके लेल तखन देखियौ क में लगेली जेना कह द में लिखलिए

लेकिन कतहु कतहु कोनो जे मिथिलामे जे छै से कतहु शिला शिलालेख या अभिलेख सब जे भेटलै या पुरान पुस्तक छै लिखल हस्तलिपिमे लिखल जे छै ततऽ जे छै से विसर्गके दूटा रूप आओर बतायल गेल छै सिर्फ जानकारीके लेल अहाँके दऽ रहल छै विसर्ग जेनाकि दूटा ई लगा कयल जाइ छै अनुस्वार ई आर अनुनासिक ई आकार तहिना विसर्ग के जे छै से दूटा वैकल्पिक रूप सेहो देल गेल छै जेनाकि सब एगो से वर्ड लियौ आ शब्द लियौ न न आ ई म देवनागरी में मिथिलाक्षर में लिए नमः नमः लिखल कतौ कतौ इहो तरीका से छै जेनाकि नौ गे भेल आ ई भऽ गेल

कतौ कतौ प्राय इहो आकार में देखल गेलै है जे एना क ई नौ भेल आ ई म लगेलहुँ आ कतौ जे छै सीधा आठ जकाँ एना क ई लगा देलियै तऽ इहो आकृति जे छै से विसर्ग के बोध कराबै छै तऽ अपना सबके इस्तेमाल करवा के ई आकृति के ई सिर्फ अहाँ सबके जानकारी के लेल दऽ देल गेल अछि तऽ एहि पर में जे छै से अनुसार अनुनासिक आ विसर्ग पर आधारित किछु शब्द देखियौ सर्वप्रथम एगो शब्द लिअ कंस कंस लिखैके लेल ई भऽ गेल क अनुसार देलियै आ ई स कंस पुनः देखियौ क बनेलहुँ कंस तहिना एगो और देखियो सब कंकाल कंकाल ई भऽ गेलहुँ ई भऽ गेल क फेर आ के मात्रा छै का फेर ल जे भऽ गेल कंकाल

नमः शिवाय तो ई जे छै से अहाँके आइ अनुसार अनुस्वार अनुनासिक आ विसर्गके अभ्यास कराओल गेल जेना एकटा मिथिलाक्षरके एगो वाक्य लिअ जेना लिखल जाइ छै अपने सब से त हुनका सं भेल तऽ एहिमे छै से देखियौ से लिखे के लिए ई भऽ गेल अहाँके एक आध लगा दै छलियै तऽ भऽ गेलै से त हमरा से लगेलियै हुनका ह मे जहन हर जुकार के मात्रा लगबै छलियै तऽ ह के रूप परिवर्तित भऽ जाइ छलै केना बनै छलै एना का एना एना नो आई हु न आ एवं हुनका सौ तो सौ बनो सौ आ भेल एने बने छे ना यो भ देखियो एना के बने छे ई भ में एक मात्रा आ ई ल हो गए से तो हुनका सब भेल तो ई जे चीज आए मात्रा के अभ्यास में अपने सब कि मात्रा के लास्ट पर अछि तऽ मात्रा के अभ्यास में अपने सब अनुस्वार अनुनासिक आ विसर्ग के जे छै से अभ्यास केलहुँ अहाँ सब एहि पर आधारित किछु किछु शब्द अपने मुँह से बनाउ अनुस्वार जहिना देवनागरी में लगते अनुनासिक जहिना देवनागरी में विसर्ग जहिना देवनागरी में एकर बाद अहाँ के दू टा रूप एहनो बतायल गेल जे कतौ कतौ एहनो तरीका से लिखल गेल अछि अ, विसर्ग के तऽ इहो ध्यान में राखू जहन अहाँ के कहियो आगाँ एहन तरह के कतौ कोनो एहन पुरान ग्रंथ देखैके भेट जायत ओतऽ जे छै से ई आकार अहाँके भेटत अहाँके स्मरणमे आबि जायत जे नहि इहो आकार जे छै से विसर्गेके लेल लागल छै चलू अहाँ सब अपना मून मून लगाके अभ्यास करू जय मिथिला